a ama private ones ne government universities no mu ne adeɛ, kyerɛ sɛ ɔdwene ho koraa a wɔnte aseɛ nea yɛde applications of the knowledge a yɛkɔsua wɔ sukuu no koraa ɔdwene ho a wɔnte aseɛ. Me no ma maka me suggesti wɔ Legon sɛ yɛyɛ wo yɛma wo appointment na wo faili a ɛwɔ sɛ yɛ redraw wo certificate no na wo san kɔ back to school. After six months wontumi apply hwee a, we must just get you out. The university must withdraw your certificate. Adɛn nti na na wo suggest saa? Again?
Adɛn nti na na wo suggest saa? Ɛne sɛ nipa no deɛ wakɔsua no nyinaa no he is not able to apply it a, then ne so mfasoɔ no deɛ wɔ he? na tell me me so nfa so ne deɛ ɔyɛ convince me sɛ abeyi bi fi abeyifoɔ na ɛyɛ no tell me i want to know ayasɛm because hwɛ the issue at stake ne sɛ yɛn no human beings yɛ nyankopɔn ɛbɔ yɛn no yɛbɛto biribi a yɛfrɛ no natural artifact natural artifact saa natural artifact no ebi ne awia. bosome, mframa, asase no a yɛte so yi, nnua ne nsuo a ɛnenam ɛpo ne bi, ne nyinaa yɛ natural artifacts because Nyame na ɛhyehyɛɛ yɛ. Ɛna yɛn ɔdasani a yɛbɔɔ yɛn ba wiase no, yɛn yɛde natural artifact no akreti artificial artifacts. Artificial artifact no ne ɛyi console no a ɛsi w'anim no, Saa. ɛdan no a wote mu no, fan no a ɛbɔ no, air conditions no. Enti yɛ use natural artifact no na yɛde generate artificial ones no. Na mpanyinfoɔ no hwɛɛ na wɔn sɛ dabi, ɛkwan a yɛfa so a yɛ use natural artifact no, yɛanfa ɛyi program bi anto ho a, yɛbɛ deplete natural artifact no. Ɛna ɛkɔfa environmental management ɛyi protection, EPA, nom ne ade ade no ɛde baeɛ. Enti ɛno aba no, sɛ yɛatumi agenerati nneɛma bi out of the natural artifact no a, we must manage the waste, equally manage the waste. Enti sɛ yɛfa wo panyin yi, local government minister, na you don't understand anything a, call somebody who understands the whole exercise. Because sɛ wobɛhwɛ a, Nana Addo ne time no, ɔcreatii a whole ministry for sanitation. saa ministry no a ɔcreate yɛ no na dɛ botaɛ a ɛda akyire no sɛ ɛyi ɛ baabi a end ɛyi dis final disposal no kɔ no ɔmo bɛtumi ahyehyɛ nneɛma because yɛnim sɛ waste solid waste no either a wobɛ incinerate solid waste no in the sixties to the seventies no a ɛbaa bɛtu seventy five no na yɛwɔ incinerators Bisa mpanyimfoɔ no nyinaa ne yɛwɔ incinerators abrɔfo no gya maa yɛn a yɛhye bɔɔla no. Kyerɛ sɛ incinerators no yɛ beaɛ bi a yɛahye da ayɛ no sɛ yɛdeɛ bɔɔla bɛkɔ hɔ na yɛde gya atum ama no ahye. Ne ahye correct one ɛno yɛ one method two ɛyɛ recycling baabi a yɛde bɛkɔ a yɛbɛtumi akɔ dane ɛyi waste no ani ɛde akɔ yɛ biribi foforɔ. Ɛna three, composting, composting no ɛyɛ mainly for organic waste, nti ka garden waste, agyananbea ne ɛɛ saa nneɛma no nyinaa ɛhɔ na yɛde kɔ ne yɛakɔ akɔ ɛno nso so yɛayɛ no ɛyi abɛɛfo nneɛma. Ansa na last one no yɛ landfill, sɛ bi a yɛahyɛ da abɔ amena na yɛayɛ no yɛde yɛ aline ne mu na yɛayɛ no fɛfɛɛfɛ ne ɛhɔ na yɛde nwura no gu, nti saa four yi sɛ ebi nni Eastern region a, na wɔbisa sɛ, Enti Eastern Region, wɔsesa ngo anaa? Yɛde kɔ he? Hmm. Ɛno nti sɛ sɛ ɛyi ɛyi wɔn kretii saa sanitation yi no na nka wɔn nsa ntete gɔtɛm ɛɛ nsuo akɛseɛ a ɛwɔ wɔ hɔ a yɛaselte no ama no ayɛ ma no na nka wɔn akɔkɔ dredge mu na wɔn a make sure sɛ every region biara wɔ recycle plant anaasɛ ɛwɔ landfill site anaasɛ ɛwɔ sei ɛna ɔno soso no wɔn bɛteeɛ no Yɛma wɔn, wɔkonyaa sika kakraa bi no, wɔkɔtetee ɔdɔɔ no ahɔ no na ɛno nso kɔyɛɛ nwonwonae. Enti ɛno nso so a ankosi aga. Ɛno nti seesei no, if we don't do the right things now na yɛde bɛyɛ ɛɛ sanitation day ne yɛakɔhyɛ t-shirt na yɛde ne yɛtwe soroku a, ɛno deɛ ɛyɛ kwa. Ɛno yɛn, yɛnnya, there's nothing that will come out of it. Um.